Рәвиш туган, менә безнең бит инде Батулла Аксакал дип йөрибез, име, хөрмәт итәбез. Рабит ага үзе дә миңа яшь диде бендәше, соңгы вакытта Югыйсә, минем әти әнидән олырак булса да, мин баштара үпкәли идем. Бактың исә, мин сакала нәрсә юк. Чәч ак булган миңа яшь дип әйтә икән. Шуннан соң инде менә Олпат драматургыбыз. Синдә хәзер инде Олпат яшьтә дип әйтик. Чөнки Олпат драматург түгел дип мәшһүр буласың. Юк, яшь буенча әйтүем. Чөнки Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Банунда Иң беренче язылган Бәгъри 40 яшьлек авыл карты дип. Мин шакката идем. Балачактан укып үстек бит. 40 яшьтән үткәндә дә кара әле мәйтәм, авыл карты бит. Авыл картына мин дә җиттем дип име. Менә шулай гомер үтә. Менә ниһаять син дә элегрәк заманда бер сакал җибәреп караган идең. Моның хикмәте нидә? Менә. Сакал җибәрәме? Батулла шикелле ул тат булуда, мана тормыш э, э, йөкләре бит инде, багаж күбиме, прозада э, актив иҗат итәсең. Театрларда, сәхнәләрдә име, пьесаларың спектакль булып чыгып бара. Аллага шөкер. Әле менә Мамалышта матур гына театрлар ачып йөрдегез. Камил Ибраһим белән. Менә сорау шул, бу сакалның хикмәте нидә? Э, сакал мәсьәләсенә килгәндә мин бик озак сөйләр идем, ләкин инде үзегез белән сезнең программа озакка сузыла торган түгел. Сакалны мин театр училищесында укыганда 17 яшьтә үстерә идем, ул вакытта ул чим кара ялтырап тора торган сакал ул. Ул вакытта инде олырак, олпатырак күренәсе килгәнгә үстергәнмендер дип уйлыйм инде. Менә олыгая башлагач, чәчләр агаргач, мин аны кырып ташладым. Сакалсыз йөрдем. Хәзер дә мин шулай йөрер идем. Ләкин миңа әле син әйтеп киткән Бәдри картны, Бәдретдин уйнарга туры килде кинода. Һәм шуның өчен мин шушы ак сакалны үстердем. Шулай итеп менә 12 июльдә кино төшерелеп бетте. Инде менә бүген семинарга килдем сезнең белән. Хәр уйлап йөрим, яңадан кырып ыргытырга микән әллә дип. Менә алай гына яшь кызлар кызыкмас сиңа кырып ыргытсаң да хәзер. Булганына шөкер итәргә кирәк. Ансы шулай.
Менә без бүген, Аллага шөкер, Туфан абыйны искә алган кебек булды. Аның исемендәге драматургларның өченче семинарына җыелдык. Күптән күрешмәгән язучылар, әлбәттә, без монда каты-каты итеп сөйләшәбез түгәр өстәл янында. Бүген көндә бит татарда бик күп драматурглар булса да, ул бәхет, ул байлык. Ни кызганыч, без язган әйберләрне сәхнәгә менгермәскә тырышалар, куймаска, ләкин дөнья болай бармый бит, инде болай да тамашачы залыннан тамашачылар кимегәннән кими бара. Ул бит. Һәм аннары сүзеңне
дәвам итү генә, җәясендә генә Менә шулай аралашу сезгә үзегезгә дә бер тансык бер ни бит инде ул. Әлбәттә, монда бит беләсең нәрсә китереп чыгаралар. Менә режиссерлар ну шундый төркем режиссерлар чорына эләктек без. Туфан булма, ни, Марсый Сәлимҗанов булмаса, бүген Туфан булмас иде. Аңлыйсыңмы? Әгәр Гали Хсәйнов ди Кәримов дигән кеше булса, мин драматург булмасыйм. Җәмәгать драматург бер кайчан да драматург була алмый, режиссер булмаса. Бүгенге көндә бит режиссерлар әллә каян алган башка халыклардан урланган әсәрләргә түбәтәй китерәләр дә, татарча әйләндерәләр дә. Татар, татар халкына тәкъдим итәләр. Кабул итә алмый аны, татар әсәрен кабул иткән кебек Безнең татар тамашачысы менталитет бөтенләй башка. Ул әйбердән яһүдләр көлеп утырган мөгет алар өчен кызык, ләкин татарга кызык түгел ул. Татарның бөтенләй башка җирлек. Татарның тарихы бик күпкә олырак башка халыклар караганда. Әлбәттә, яһүдләрнең тарихы зур, ләкин бүгенкендә 100 миллионны урыс халкының тотып алыр кулга драматурга да юк. Булса да бер ике татар урыс милләтеннән. Ә без бай, без шул байлыкны куллана белмибез. Безгә бүгенге көндә режиссерлар белән берләшеп, аңлашып, пьесаларны укып, ул пьесаны үстереп, төзәтеп сәхнәгә чыгарга кирәк. Шул чакта без тамашачыны кайтарабыз, чөнки татар драматургына татар халкы өчен яза ала. Әгәр син инде бер тиенлек, бер көнлек әсәрләр куясың икән, Куй инде алайса. Менә шушы көнгә калдык без. Рәдиф туган, әле бүген синең туган көнең дә. Шуңа күрә сиңа алга таба да иҗат уңышлары, саулык, сәламәтлек насыйп әйләсен.
Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Әнкәш.